when we talk about Sangoma. Let's welcome my guest and let me actually get him to introduce himself. Kore o bue maina gago o bo bua le leng gore la dirisiwa eh, ga batho ba tla ko go wena ba tla go kopa thuso mme tla ke simolola ke gore ke re dumela. Eh dumela mma.
Eh leina la me ke Mopati Masobe. so mme ke tlole sela ka video ya pazo mm. e batho ka bontsi ba mpitsa pazo masobe mm. e so Ke ngaka, ke nna mo Gaborone ko block eight, ee.
Tla re dire jaana Pazo o ntlhalosetse gore go tlile jang gore o nne sangoma, what was your journey into it?
Ke tsene mo bongakeng ke le dingwaga tse di kwa tlase, ee go simolola ke simolotse go tshwenyega fela ka bo at the age of sixteen years. Ee, ke lwala go sa itse gote go diragala jang batsadi ba me ba taboga ka nna re tsamaya re simolola lata mo di-medical doctor-reng re tsamaya all kinds of clinics go sa itse gote go rileng. What were some of the sicknesses that you had? Nako e ntsi ne ke tshabela ke go faint-a, nako e ntsi ne ke hallucinate-a ee ke bona dilo tse e leng gore batho ga ba di bone. Ee ga gongwe ba re pelo ya me ya e tsamaye oh. e eme hela e sa iteng mme ba supa go supa gore ke a tshela ee so batsadi ba gago ba simotse ba tsena mo dingakeng tsone tse western doctors eh. and ba sa itse gore mathata ke eng I want to know what then made or what steps your parents took next. And I also would like a bit of background. Maybe re tlhalosetse gore A lona ko lapeng le godile le itse gore go na le Setswana kgotsa le godile jang? O godisitswe jang? Um ko lapeng re goletse mo kerekeng ya Roman Catholic so re makatoliki le gompieno re makatoliki mhm. le nna ka re ke mokatoliki ee ba mosangoma okay ee mokatoliki ya mosangoma so mme re godileng ko lapeng re se batho ba dingaka ee ke tsaya nka bona kere ke simolotse go bona ngaka ka nna mm. ke lwala mm. e le gone ke bonang gore kante ebile go ba gote so ke ditaola gote ngaka ke a setswana gote motho ke moporofeta go twa jang mm. ee dilo tse dingwe tse ne re direla ko sekolong yaka ne re itse mo religious education goreng go na le bone bo a t r ee so ga gona eh, in your family like your father or your grandfather ga gona bongaka somewhere there le tsena kereke you're roman catholic ko ko family ya ko ga bo ntate mm. ba neng ba ba tsena spiritual okay eh, spiritual healing church so ga gona ba nka ba tsona bo tsenang teng kana ga gona ga sangwa ma tsenang teng mm. eh ko go my mom side ke bone ma catholic le bone ga se batho ba dingaka ga se batho ba jontseng so nka gora ke re kgang yena mo family ya rona mm. eh nka gora ke re simotse ka nna e simolotse ka nna I want you to continue on. So, o bo le simolola yaanong batsadi ba gago ba go isa dingakeng. O simolotse in Western medicine, you couldn't find a problem there. Then they decided a re ko dingakeng tsa Setswana, a re leka go bona gore mathata ke eng. ee go ya ko dingakeng tsa setswana ne re setse re heletswe Ee, le madi a fedile ka gore kana ga se gore ne re tsamaya mo ditleliniking fela tse e leng gore ke tsa public. Nako tse dingwe kana ga motho a lwala mme a sa kgone go bona thuso kgante le kgante mo lekeng ko di-private-eng gongwe le ka bona thuso. Di a palelwa go fitlhele gone ko private-eng be re kopana le ntate o mongwe na bidiwa modongo mm. a ba a tswa uganda ke ena ba ra a motho ga a ntsana rona ka sa ga rona re tle re tseye re setse sa aforika mm. ke ena ba ra ga tsela gore nya mme batlang le mmatleng sa aforika because a di-machine di sa motshwarana there is something mm. so mmatleng jalo ke gone be re heletsa re bone monna mongwe ko molepolele ke ena ba tla bua gore e ngwane o lwala sele sele sele selese ebe nna gone goreng a ba na a leka go ala hahoo cause ne ke santse ke tsena sekolo a kere a leka gore a ritibatse kgang ya teng gore e se ka yang kgoreletsa gore bogolo ke fetse sekolo e be e le gone ke ka tsena mo mererong mme I actually have two questions based on what you're saying. And I think the first one, I, I just want to understand because we hear about callings re utlwa gote if you don't answer your calling badimo ba gago o itse gore ke eng ba tla go bontsha story or if your life is falling apart maybe you have a calling and that's the first one and then the second one o nnetse go dirisa mafoko sangoma le bongaka tla ke tlhaloganye gore a ke dilo tse di tshwanang kgotsa di a farologanya ga e le gore di a farologanya how are they different um nka gore a ke re bongaka ke re be re e tsaya in general okay ee jaanong go na ke rano mo bongakeng go na le ngaka ya setswana go na le sangoma go na le baporofite what's the difference so the difference between ngaka ya setswana le sangoma mm. ke gore ngaka ya setswana e dirisa ditaola okay fela mm.
so go rala goreng ga ditaola di seo ga e kake ya go leba yana ya bona gore o na le mathata okay ee mme sangoma yone e dirisa ditaola e dirisa baebele e mm. dirisa le le le le boporofeti okay e kgona gore a go lebahelana ba go tlhatlhoba a kgone go lemoga mathata a gago mm. e kgona gore le ga a sa batle a batlile le wena fela o kgone go a fila mm. gore okay motho o na o a re for example ke apile le wena gongwe o le mo malatsing mm. ee, ke kgone go utlwa dipheni tseo gore o ke mme o ke apile le ene go rela gore o mo mo malatsing so ke yone difference between yone ka yona gae ya setswana yone ga e ga e ka ka fila dilo tseo because yone ga e spiritual eng ka tsone ga e spiritual moporofita ga se ngaka mm. ee ene o based hela mo mo processing okay. e kore ga a dirise sepe ga a dirise ditlhare ga a dirise ebile nako e ntsi ba dirisa metsi hela okay. ke batho ba metsi mm.
e. so, o ka rapelela metsi hela ba ra re tsaya o ne o bo kgone go bona go alagesega mm. e. okay so then that's the first question the second one e ne le yone o ya the calling if i see my life falling apart am i called does that mean bazo that ke check ya badimo i mean is that what it means o sa bidiwe ko re ga se gore nako le nako ga ga botshelo ba motho bo tlhakatlhakana mm. eh dilo di phatlalla e beng e le kgoleng ee nako tse dingwe ga re le batho re ra itoa ka bo rona okay ka gore o tle go ntse o itse gore ga ke dira yana go molato ga ke mm. dira yana go go ntle mme bo o tswelela fela o ira mo e leng gore go molato mm. ebe dilo di tlhakatlhakana mm. ebe ka moso gore o loilwe so ke tsone dikgang tse e leng goreng ga se gore nako le nako ga dilo di phatlhalela kana o nna o nna o tshabelelwa ke mathata wa bo o lona le kgwele mm. ee nako tse dingwe ke rona re re itlhakatlhakanyetsa rona re le batho mm.
Okay, tla re boele yaanong to your journey. So you you started uh, trying to find out gore what can you do le bone mongwe e leng gore at least wa ritibatsa mm. kgang ena gore o kgone go gore o fetse sekolo. A re tswelele. Ee, ya reng go tseng go ga kry form ga ke a bala form four mm. ke gone e be jaanong jaanong um ke bolwetse bo simolola bo nkgatelela thata mo e leng goreng ne e setse batho ba bangwe ba re gongwe ke setseno Okay, so at this point, what's happening? You're fainting. Ke a fainta, nako tse dingwe ke a sekolong ka lenao, nako tse dingwe ke a lla ko sekolong, nako tse dingwe ke a goa ko sekolong. Kore Dihela tse e leng gore re ka re di iriwa ke motho o e leng gore is not mentally stable hmm. ee nna ke irisiwa ke ke sone se dingwe nako tse dingwe e tlebe gore ke didima lebe ke tlhola ke didimeng tsa yana le ga motho a re bua le nna ke mo lebala mo matlhong yana hmm. e be ke sa buisepe kore e ka re gongwe lentswe le gana go tswa ee so mme ya reng ga re ntse re tsamaya cause kana ga o na le calling nako e ntsi wa bontshiwa gore tshwanetse gore o ye kae so ne ke nna ke lora yone ja rata eo ya re nako nngwe hela e be go ntha gore palang base o tsamaya e be ke palama base e be ke ya go bona ja rata eo ke sa itse goreng ke a kae ke a reng kore ke sa itse sepe hela ebe ke palama ka goreng a kere nako eo kana ga bolo ka tshega kgatelelo so dilo tse dingwe o di dira o sa ipone mm. wa go heletsa o thanya gongwe o le ko bodareng gore ibana gate je ko badareng e le gore wa ke tlile yang hmm. so be ke palang bus eo e be ke ya gora go jarateng eo ke be ke re jarateng ke a itse ke tlhola ke e bona mo diponong nako tsengwe ke e bona hela gongwe e le mo ditorong e be ke tsana teng ke gone ko e leng gore mme wa teng a ba re nya mme rra ka gore go buse go robala e tla re ka moso e re letsa ba ga lona o tleng tlo o bue gore wa re mathakeng mme ga nna hela yalo ra robala ya re ka moso gwa lediwa mo ga borone batsadi ba ntatela gone ko ramotswa

at this home and it was one that he he kept seeing in his vision so he knew this was the right one and motho o nna le teng kwa o ne a mo emetse le ene o ne a ntse a mo solofetse so o ne a kgona gore a lale teng maphakela they called his parents and let them know that that's where he was take me through pazo now at least you know gore this is where you're supposed to be i want to believe gore there was a, a certain level of relief lo ena yanong at least o kgona go itse gore oh, jarata e ntseng ke e bona mo diponong tsaka ke yone ene ntlhalosetse gore yaanong dithuto tsa gago ga di simologa di tsamaile jang mme gape ke batla go tlhaloganya gore a ga o ntse o le mo sekolong sone se sa bosangwang a mme le sekolo se re se itseng o ne o ntse o se tsena what, what was the arrangement Ee, ne ke ke tsena ntse ke se tsena sone sa hela sa sa- sa public se ne ntse ke se You're tsena in form four, form three? from by then I was in form four Okay. ee ne ntse ke se tsena mme ba re re ne re dumalana gore o ke ra ka gore sekolo o sa tsena phakela ba maitseboa go ra re tla re nako tse dingwe ka dinako tsa sedimo ka dinako tsa sedimo ke bone bo tiri o tla tsoga go ntse o 'ira dilo tse dingwe three A_M ee, ne ntse ke patagantse sekolo le bone bo ngaka jaana re 'ira dilo tse dingwe jalo ee. So mme jaana ne go sena sekgoreletsi sepe ka gore kana kere ga o amogela pitso ya gago o simolola go robala ke ditlhoko, dilo tsa gago di simolola go phuthuloga so go ne go sena molato jaanong e le gore le bone ba bona goreng ke focused mo go se ba se batlang ba kgone goreng. ba ba ba ba nkgolle ke hetse di- tse tse dingwe tsa botshelo So no sa tlhola o na le the hallucinations and the fainting and all those other problems e be di fela. di fela Take me through the journey of your education now as a sangoma. What are some of the things that you were being taught? Are you being taught ke eng, eh, ditaola? What are, what are you being taught?
Go a go rupa ga bongaka ba sangoma ke gore nako e ntsi ga se gore o a rutiwa, nako e ntsi sedimo sa gago ke sone se go bontshang dilo tse dingwe e be e nna goreng o e leng gore o ile ko go wena kana o go rupisang a ba kgona go di go tlhalosetsa go le simple nyana gore o kgone gore o ka tlhaloganya. So nako e ntsi ne kgona goreng. a re re ke tle beng ke lora gongwe ke na le wena re le mo koloing a kere mme gongwe koloi ya nngwe e tabogile so e be ke mo tlhalosetsa gore ga kana mma ke mma ba ntse ke lora ke na le cathy re le mo koloing e tabogile jaana le jaana le jaana le jaana le jaana mm-hmm. a be nna goreng so sa ntlha o tshwanetse go itse gore koloi ga e tabogile ya bolaya mm. so go ntha goreng go ntha gore nne ke lora cathy o lebagane ke leso Hmm. tsa bona hmm. so o tla ba ntlhalosetsa gore ga koloi tabogile yana go rala gore ke leso so motho ga ke go lora ke na le wena o le motho wa me o ke go thusang ke a bona gore botshelo ba motho ona gore mo diphatseng so go tshwanetse gore ke bone gore ke mo thusa jang gore ke mo hegose ke mo ntshe mo diphatseng tseo hmm. so o tla ba tlhalosa jalo ona wa go lora koloi tabogile mara ka nta ga se mo koloing ke goreng re mo kotsing mm-hmm. ee go se le mo diphatseng So wena o tla ba leka go simplify tsone ditoro tsena gore o kgone goreng le wena o itse gore go ebe go buiwa ka gae mm. ee ke batla gore o ntlhalosetse pazo gore a go na le pharologanyo fo gareng ga badimo le sedimo and then you keep talking about neo ya gago does everybody have a neo does everybody have sedimo does everybody have badimo and what's the difference um mongwe le mongwe o na le badimo okay ka gore badimo ke batho ba lesika la gago ba ba tlhokafetseng mm. ba ba setseng ba tlogetse lefatshe le le ka kwano ke bone badimo mm-hmm. so sedimo ke ke yone pitso ye ke yone eh kore sedimo se se se spiritual ke spirituality sone seo Mhm. wa mona eh so ga se gore ke- a mongwe le mongwe o na le badimo mme sedimo sone ga se mang le mang o nang le sone Mm. ka gore sedimo ya be e le ya be e le yone pitso ena pitso ya goreng o age motse ka gore ga o le- ga o tsena o bitswa ke sedimo seo sa ntlha se tshwanetse gore o se age mm. ke motse ko o tswang teng wena o le motho o tlang o biditswe go tlhabolola ko o tswang teng go tlhabolola ke go kopanya lesika o leka gore o le agisanya ga e le goreng ne ntse le golo wa kae bo mmawane ba lwa lemang bo rangwane ba lwa lemang ke leke goreng re kopane re nne seopo sengwe Hmm. ee so ga se gore ke mang le mang o ka nnang le le seriti seo kana o ka nnang le neo eo ya gore o ka kopanya tshika yotlhe ya nna seopo seo hmm. ee. so neo le sedimo ke seo se se one neo le sedimo ke seo ka gona ke seo se le one hmm. ee ke seo se le one because ee sedimo ke sone se go fang neo eo mm-hmm. se ebe go tlhophia goreng a neo ya gago a o nna goreng o nna moporofeta kana wena o nna moruti go tla tswa fela goreng ba bofile jang mm. ee. okay so tla re tswelele jaanong o tsene sekolo ke ra gore yaanong go tse re lebaka le le kana kang as you were in that um, school and then also bua ka go rupa and then when did you start practicing and what is some of what you found mo tseleng ga o ntse o tsweletse o thusa batho kgotsa o simolola go thusa batho Kana ga o simolola go thusa batho tota ga o sena na o tswa o tswa o tshwanetse o fetsa go rupa o tshwanetse gore gone moo ga dilo tsa gagwe di dirilwe sentle o tshwanetse gore gone go tsatsi la teng lene le go gorosiwa le o tshwanetse gore gone go o tsenngwa malapeng e bo o simolola go thusa iketle pele so o tsere lebaka le le kana kang o ithuta and then o rupa lebaka le le kana kang e re ga e re ga o tsofo ga gona ga gona mo go teng motho o rupa lebaka le le kana kang because re laolwa ke sone sedimo okay ga o sena o nang se kgotsogalla thuto e kana ditlhabololo tse o di tsereng gone koo ke gone mo e leng gore go ka tenya mme anong o siame re ka tsamaya mm. ee nna ke tsere almost two years ke le gone koo mm-hmm. ee mme hela ba bangwe ba kgona go tsaya bo six months mm. ee go tswa hela goreng ge beng thuto ya gago e ntse yang gone koo mm. ee mme hela gone ga o hetsa o tshwanetse gore o simolola go thusa mm. ka gore wa beng sedimo se tshepa goreng ke sone se beng se go biditse akere mm-hmm. jaana ga se gore a se re o siame ebe o siametse gore o ka thusa batho mm. ee so o thusa yana o le kae teng ko jarateng eno ntse o rutiwa ko go yone kgotsa yaanong o ile ko lapeng kgotsa o ipatletse your own place no ke ile kwa lapeng ga ke ne ke le ngwana mm. eh, nako e ka nne ke le ngwana mm, eh, eh, ne ke le mmaenaa so ke ya kwa lapeng gone ko block eight mo ga borone ke ra ke gorosiwa ko go nna celebration nyana ke rane ke ntse ke le ko go nna go ra itumela gore nya ngwana a rena o dule ga lwala o tla godile ee ga gona celebration go itumela go dira mogolo kwane be ke thusetsa fela gone mo blokweng mm. ee okay tla ke tlhaloganye gore what is the difference between a real doctor uh, ngaka versus a fake how will i know ke raya gore uh, ke sa itse mme ke batla thuso ga lona ke ira yang ke itse yang gore o ke ene o tlhamaletseng o oh, ga ke sure um gone go dingalo mme nako e ntsi ga o batla go bona gore motho o na le botsotsinyana o tla mo lemoga ko dituelong mm. ko goreng a go tshosetsa gongwe le kgone goreng o thuse motho a go thuse a ba go rarenya mme ka gore wa re ga ona madi mm. ee o tla tla o mpona tla re fetse mathata o na le one tla reng nako o sena bona madi a beng o tla o ntuela kere o tla o leboga so nako e ntsi motho a teng ga o sa dire ya tsalo hmm. o tla mo utlwa ka dipuo hmm. ee because ke tsela gore eng ga motho e leng a ka boammaaruri e leng a ka ya ya mo so mo sangoba hmm. ee ga o nkolota ke ga ke tlhoke gore ke go sale morago ee ke tsena la mo ntlong ya me a bonga ka mo be ke dirolola se ke go thusitseng ka sone so ga go tlhoke gore ke simolole ke ne ke go leletse ke re e o tlo go se bona o tlo goreng a e wena o tshwanetse gore o se bona hmm. ee ene so sa teng ga wa tshwanela go se dira o iphitlha hmm. ee o se dira goreng e re ga o tswa ga wa ngakeng e nngwe e be e gore a ere botshelo ba bo tlhakatlhakanyiwa ke goreng no ile ko ngakeng e nngwe mme la se ke le dumalane ka dilo tse dingwe so batla go raya gore batho ba nkolotang madi ga nka tla ko go wena o raya gore o ka nthusa thata
ga o motho a kolota madi ela ga gona na ele molato thuso e nna teng ee thuso e nna teng thata okay so that's a real one ga ka go sala mo ana ga ke ga ke nna ga diponyana tsa gore a nna ka re wa go threaten wa bona ee ga go sale morago ga re gape ngaka ya nka ya boammaaruri ga e bitse ba- ga e bitse batho ba batlang thuso okay ee ga e Ira ya advertise jaanong.
ga e batho ba advertise itseyang gore o teng gore batho ba itse gore o teng ke gore ke go thuse o kgotsogale Mhm. ga sena o kgotsogala ke gone e tla reng wena o ntse o le mo botshelong ba gago o kgotsogetse ga o utlwa motho a lla o bo morare hela nkile ka lla kana le nna mme go na le mongwe ko bolokoite o thusang Mm. ke advertisa ka go go kgotsogatsa ko wena o tebe ngwana o marketa so balwetse ba me ke one di-marketing personal tsaka so ga ke sa kgotsofala ke ga o sa kgotsofaleng you have to come back hmm. a kere hmm. ngaka kore mongwe le mongwe o na le diphoso tsa gagwe ee, ga o se goreng ga ke a tshwana go tlhabja ke ditlhongong tharpa so ne ke rile ke batla go ira yana mme go padi hmm. ee re tswa ka plan b ee because kana mathata ga a tshwane ke gone tlhela gore ke go alagile ka metsi hela go na lo e leng gore ena ga ke re ke mo ala ka metsi go a gana ga re ke dirise setlhare se se rileng so ga gore molato you mm. come back re nna re ntse re tswelela mm. go ikheleng hela re bona se re se batlang mm. ee. I, I definitely want to talk a little more about the services that you are able to help. I, I still remember mongwe a bua gore ga se ditlhare tse di lwang ke dipelo tsa batho

Cathy is single, I wanna get married. Ora gore ka kry ane kgona go tla ko go wena, o tlo go nthusa go batla monna. Are you able to help me get a job? Are you are you able to help me have a child? Ga ke na le exam e nkemetseng a le kgona go nthusa ke ra re take me through some of the help you're able to give. um o bona kgang ya monna mm. eh, batho motho o tla batla re batla monna mm-hmm. o mmatla kae o tshwanetse gore o tle o itse gore o batla mang Wait, you mean I need to come with a perspective in hey, eh, mind? O nthe gore ke batla semangmang. wow ke gone re ka thusang re itse gore re bereka mang a kere ee. ee, ebile o se ka tla ka motho e leng goreng ga o mmona ga o mo itse ee. e kore gompieno ga kwantha gore o batla v ee. o ka se ko kopane le v gope ee. it's impossible mme fela ga o ntha o ntha gore o batla semamang o e leng gore o ka kgona go bua le ene o kore le kgona go kopana le ene mo gone is much easier ee o tla o le specific le one le one mmereko ga o batla tiro ee o tla o itse gore batla tiro kae Sekete, ga motho o ke mmatlang a na le motho o sa ntsana o kgona go nthusa wa ba kgaoganya o bo o bo mompha
kana nna ke dira se o se batlang ee ee ga o tla o kopa thuso tota nna ke thusa wena akere ee ee ga la ke re o ntha gore mme o na le motho mme ke mmatla fela Eh. a dira ee ee ka ga re teng go dira ka teng eh. re bona gore re ba kgaoganya jang mm. ee ka gore kata mo botshelong ga gona mo go teng nna experience ya ka mo bongakeng ga gona mo go teng soulmate oh. ee motho o mo itirela se o se batlang gore e nne sone eh. mme le wena o mo ga chance ya goreng a go itirele se a se batlang mo mosading eh. so tsa di-soulmate ke dilo tsa di-filimi tseo Eh. ee so motho ra mo itirela Eh. Eh. So ga ke I want to pursue this one. So ga ke tsere ke rile this thing, this person is now mine. Is that going to stay like that forever? Do I have to keep checking on you every year or ke renew you know, go bereka yang ke ra re ga o ntse go tsweletse do I how do I maintain it? eh go a vaeda go runyiwa mm. ke gore motho re feletseng o mo tlisitse gape ko gore le tla le mmogo yanong mm. e eh, o setse o buisantse le ene gore eng nna tarra ke ke bone goreng ka gore re ntse re sokola ke ntse ke sokola gongwe ke sena tsala ke senang ke akanya goreng re tsene ga le re checke mongwe ga le gore bone goreng re ka seke re ithatagatse mm. go ithatagatsa ke gone goreng go seka ga nna le o e tla reng a le mo go wena a be a mo tsaya mm. ka tsone ditlhare mm. a be le le mmogwane le ikopantse lotlhe go sena botsotsi mm. ee go sena botsotsi yana ga la le mmogo le ikopantsana yana la le mathata la go tswelela be le go la mmogo ee. so se ke tsa monna wa ga candy and anong nna le monna wa ga candy ra tswelela candy anong le ene ga ya samoya go batla thuso what then happens ee mo e tla nna ntwa ke re mme ntwa ga gona ga gona ko go sa lweng teng mm. e tla nna ntwa tshwanetse re bone goreng re re iphimela yang le rona gore re feletseng re e fentse mm. ee so go a go nna bone ntwa eo mme o tshwanetse gore re itse gore re itshireletsa yang le rona gore re se ka ra kgoleletsega mm. ee a re tsene mo yanong ya se di-exam matshwao ke batla go kwala matshwao o kgona go mpasisa so ae ga nka e ka go pasisa mm. ee ga nka e ka go pasisa mm. nna ke ka go fa ditlhare tse e leng goreng di a go di a go go isa moago ko tlase ko le dikakanyo tse dingwe tse no di ka go disturba go bala e be re di beela ko thoko gore o kgone go bala so se tsene se o se bala se tsene mo tlhaloganyang yago se nne mo tlhaloganyang yago e re wa go kwala e beng o itse goreng o kwala eng mm-hmm. ee mme go pasisa gone it's impossible a nka ka go pasisa mm-hmm. ee. okay so tseo tseo ga se eh, tseo tsone tse it's impossible mm. ee ga utlwa motho a roka go pasisa ke ene ke nngwe a dikai tsa ngaka ngaka e maaka mm. ee fake ngaka tiro yone mmereko ke mmereko so that's ke ra kere ga o batla mmereko nna specific gore batla mmereko wa eng mm. o na le dipampiri tsa mmereko oo as in i come with the advert ee go na dipampiri ebile ko o batla mmereko teng go na le post go na le phatlha ee. ee ke gone e leng gore re ka re o ka bona mmereko hmm. ee o se ka tla ko go nnang thao gore o batla mmereko e go tsala ke sana ke go tlhabisa ka ditlha tsa mmereko e be re o hetana bo bona batho ba na moradiwe ba bua gore go a hirwa ka moso e be e le ditlhare tseo di go bontsha gore tiro ke ele wena ne o sa e batle hmm. that's why sentse gore nna specific gore o batla kae hmm. ee.
so let me ask you this and, and i think this one is one that has a lot of people wondering because Kgang yone ya gore go na le kore ke boloi, what is the difference between tiro e o e dirang and boloi, you know? Ee, boloi ke choice. Mm. Mme nako e ntsi kana boloi eh motho a ba batla go thuba seo mongwe a sa agileng. Mm. Boloi ke dilo tse e leng gore di dule mo tseleng, ke dilo tse di senyang. Mm. so tiro e re e dirang jaaka ne ke bua ko ntlheng re beng re aga motse mm-hmm. go aga motse ga se gore raya go aga lelapa mm. nako tse dingwe go aga motse raya botshelo ba gago wena o le nosi ee gore botshelo ba gago se ka tshabelelwa ke digawanyana nako tse dingwe go ga ke dumele gore a modimo o ka go lwatsa mm. ee mme o kgone go itwatsa ka dijo tse o di jang ga se goreng ga ke thaile mmele wa ke re ga o kwa tshabela ke diabile ga o kwa lwala o bo o tswelela o nnaela mo bajalweng ga o a go lwala mm. ee o tshwanetse goreng ga re thaile ga re go berekile ko goreng le wena bo o ipaya mo seemong sa goreng ga o itsenye mo diphatseng yana ka bong mm. so e, rona re thusa batho go go thusa goreng o tlhabologe mo botshelong boloi bone ke bo bo senyang that's why mm-hmm. ke re ke choice mm. ee pharologano ya bone ke yone eh. so but eh, eh, ka ne ne ke bua ka pelo as well gore ke ile utlwa mongwe a bua gore ga se so much ditlhare ke pelo so ya ka bua it's the choice it's the intention gore ke batla go irang ee and then wena hela o le o le motho o thusang o le sang kwa mapazo a o etle o gane go thusa batho a ke a ke tla go go wena ke ke batla selo sa boloi mo go wena o etle o gane Ee, go tswa fela gore o batla boloi bo bo ntseng jang. Mm. Nako tse dingwe o kgona go tla ko go nna o batla go itoa wena mm. o re ke batla go itoa goreng batho ga ba mponana ba ntšhime ba seka ba mpatla ka gore ke batla go nna ka dinosi ga gore molata e be go itoa wena ga o bolae ope mm. e be e le wena o itirang dilo tseo gore batho ba ntshabe ee ra tsaya se re tsaya se re se tsaya go tlhapisa gore batho ba go tshabe wa ntlhalogana ee so mme go na le goreng o bo o batla go bolaya motho eh, nna ga ke itse go bolaya motho ke tsone ke dingwe tse e leng gore ke a bolaya eh, nyaana nka ka kgona ka gore ga ke itse ditlhare tse di bolayang motho mm. ee mm. so go na le dilo dingwe tse e leng gore e ga o di dira ke kgona go gana mm. go na le gore angwe o batla go lwa o batla go itebaganya motho mm-hmm. ke a gana ka mabaka a goreng dipolano tse di diragalang tse nako e ntsi ga ba botlhatlhoba stop ba mpiditse ba re tla mo tla re tlhokomela ngwana rena kana ke yo motho o mmolaile nako e ntsi re itlhela le goreng na itebagantse motho a mmolaileng so okay, go itebaganya motho so ke tle ko go wena ke goretse ka re ke batla go itebaganya motho ee ee and then ga go ntse go tsweletse o tle bo sa tlhola mmatla a go lapisa ke re yanong o tle bo sa tlhola mmatla bo o sa boele kwano gore ra a re direle se re se dirileng maloba ga o mo tlogela setsana le mogopolo wa goreng i can't live without you so kgang ya i can't live without you e feletsang ira gore go rala goreng ga a sa nne le nna go gore ga ka nna lope hmm. a ba heletsa go bolai hmm. ee. so ke nngwe dilo tse ding gore ke a gana hmm. ke a bona hmm, ga nka e ka kgona goreng o re itebaganya motho jalo mme ga letla le le kgapole le re la itebagannana nya yo ke e dira ka lerato bcause ke itse goreng ga le ka ke la nna le gore o mongwe a ba lepelela melomo e mongwe ka reng yanong ga a sa tlala le mo sethong se re se mo tlwaetseng ka sone wa bona ee What are the, the most common things that people come to you ba batla thuso ka tsone? Eh nako ntsi ke tsone tsa marato. Eh nako ntsi ke yone mebereko. Hmm. Nako ntsi ke go go itshireletsa fela mo botshelong gore mpaka ntse ja rata mpaka ntse tshimo mpaka ntse dikgomo hmm. ee le gone gongwe ba bangwe ba tla ba batla go senya botshelo ba motho ko goreng gongwe e tlebe e le monna a na nna le wena hmm. e be re sena nao a go tlhabolola a ka re ba re ba tlhabolotse motho a go tsenya sekolo a go reng a gore o mo tlogela o boya go sele o kgone go tla a malapaso kana le ke na le mme o mongwe jaana le jaana mme yanong o ntlogetse ke batla go reng ka go reng ga a sa tlampatla tsotlhe tse ke di mo diretseng di phatlhaladitsewe ke phefo so ba kgone go tlang ga go kgonega go kgone go kgonega gore ee ke rurufaditse gore ee mme tsone dilo tseo ke ena a di dirileng e re kgone go dira gore re di phatlalatse ga motho a tla ka go wena ba go aketsa what do you do ga go kwang ka ketsa re le mo bongakeng why not ka goreng hela ga ke di ga ditaola ke setse ke itse gore go iragala eng cause ditaola kana seporofeto seporofeto ke se tshwara ditiragalo tse tharo mm. tiragalo tse di diragetseng maabane past se tshwara ditiragalo tse di diragalang gompieno mm. le ditiragalo tse di a diragalang ka moso so ga go pale sepe goreng e re ke go tlhatlhoba gompieno e be ke kgone go itse goreng nako a ka neng o tsholwa ne go mm. iragala eng oh. so ga o kwang ka ketsa mm. tota ga ka ka go thusa o mpoleletse maaka uh, that's what i was about to say so if somebody comes and they lie to you what do you do ke a mmolelela gore ga ga nka ka go thusa ka dilo tse e leng gore a se boammaaruri ee eh. eh. What?
o ipaakanye mpolele gore wa re batla go thusa jang mm. ee.
I want to find out in terms of some of the challenges that you face when a personally hella in this journey. What are what are some of the eh the challenges eh di dintsi ka goreng so sa ntlhela batho ga ba go amogele o le ngaka. Mm. or-e o le mosangoma because o a label-wa gore o rwala dibaga and-e nako e ntsi sangoma ba associate-wa le boloi, ba associate-wa le dinoga so ke tsone dilo tse e leng goreng ke gore ga o kgone go ama lesela fela mo mo setšhabeng wa bona. So selo se sengwe gape ke goreng batho ke goreng ba go tsaya gore wena ga o motho mm-hmm. gongwe ga ba go bona o le go gongwe mo mahelong a mangwe a rileng ba kgone gore bja mamakala so seo o kgona go se ke go ne comfortable gore ka ntano batho bana ga ke le ga mme le nna ke le motho ke tshwanetse goreng ke ye go bona batho ga e le gore ke ile mmešeng ke ye go lebelela mmeshe le batho ga e le gore go nwa metsi ke nwe metsi ga go molato mm. ee go tswa fela goreng re be re itshwara jang so gone ke gone challenge e nngwe gape ke goreng tlabe ke bona mathata mo go wena e be re ke go bolelela bo sa nkamogele mm. so seo se kgona go heletsang e nna bokoa mo go nna ka goreng ga gongwe ga o sa nkamogele um ke gala re mathata a kgone go tsaya lebakanyana a ntse a le mo go nna mm. for gongwe mo bo four hours ya kana ke gore a kere ke kgone gore ke file your period pains so imaginang ke na ke lapile le wena re palame ba se raya maungo gore go ra re ke ga tsamaya ke ntse yang go ra re ke tsamaya ke le wena ke na le wena mo botlhokong so ke tsone di-challenge tsa gore o bapile le motho a lwala a le matlhoko a mmele eish go dingalo so how do you protect yourself in a situation like that you don't you can't protect yourself eh o tshwanetse gore reng wena o tlwaele go tshela ka dilo tseo hmm. because ga se gore di ya go gobatsa e be e le sign hmm. e be e le sign e leng gore e go bontsha gore bapile le motho ke yo o na leng bokoa bo bo ntseng jang. So ga gona gore o ka reng ke hela goreng o se o tlwaetse le wena tlhaloganya go e bolelela hela gore okay matlhoko ke matlhoko re tshela ka yone a botshelo go tswelele.
We're about to close off this conversation, and I trust you're getting just as enlightened as I am. Please remember that you're watching the Moving Humanity Forward podcast with myself, Kathy Malejane.

And yet every holiday a kere go iwa gae go na le mongwe o ba mo checkang gone koo can we be christians and also be people that come to pazo for help do those two mix um nka gona kere being a christian ga o ka ga o kganna gore o ye ngakeng mm. ee rotlhe re bana ba modimo mm. go tswa fela gore a wena ba bongakeng ba gago mm. o dira se e leng gore e tla re ka moso e beng e le sone gompieno nka ba ga ke se kae o kgona go gana go tlhapa ka setlhare hmm. ke se bitsa mokgwapa mme ka gore mokgwapa ko dishopong o dirilwe ka tsela e leng gore wa go thusa o bo o kgona go tsena mo shopong o reka molora o tlhapang face wa aloe vera hmm. mme o ganne go tlhapa ka one ko ntlong ya me ya bongaka mme ko shopise o kgone go ya go reka o bo o tlhapa ka one hmm. so that's why kore a kere bongaka le christianity go tswa hela gore wena wa bo o dira bonka ba go jang mm. so nna ke nna ke fila ra gona molato ee yaka ke gora ke ke gora ke gora ke re ke tsamaye dikereke di mo ka bana tse ne gore ke tsa faya ke boleletse batho ba teng goreng o se ka bolela ope goreng ke ngaka kana ke mm. mme ga gona ope ga gona moruti ope o kileng a mpoenta a re monna tla kwano ke bana bo le sele sele sele sele ga o se ko go ntiragalle so that's why nna mo go nna mo botshelong ba me ke feel-a goreng ga gona problem mm. ee ka ga gone po kileng a nneima um mo a nthare e wena o ngaka e ebile o tshwanetse gore o tlogodišebo ngaka o tshwanetse gore o reng I want eh. So my last question has to do with just an observation that I, have I've heard people say gore kante a me o ka dumela gore motho o ka go humisa ene a sotlega you know ke nka re o ipolelela gore you're going to go and be made a millionaire by somebody who's broke speak to that one eh ga gona ngaka ya boammaaruri e humisang batho mm. so sa ntlha ga o tla ko go nna o tshwanetse goreng o bo o tshotse sengwe mm. se se ka generata madi ke ka go thusa ho e seng o tla nta gore o batla go huma um mo e tebele di odisele ga gona ngaka e oketsang madi ebile ga gona ngaka e ka dirang gore madi a go wele e be le bohereheri ee so o tshwanetse gore ga o tla ko ngakeng or o tla ko go nna o tleng o ntha gore pazo e ke batla ke setse dipampiri ke itse mm. le nna ke di bale ke bone gore dipampiri tsena ke nnete di ka disa madi mo botshelong ba gago ke be ke go thusa gore di approviwe ee e seng hela o tla hela o ntse helana bontha gore bana ba tla go huma mm. ke botsotsi a e yong aka e ka irang dilo tseo mm. ga ne e le teng nka e ba simolola ka bone ee nka be re simolola ka rona re di dingaka so go bontsha gore dilo tseo ga di tshele

Ee, ga ke na problem le moaparo fela ga o sa expose-a dikarolo tsa mmele tse e leng gore re itse gore ka Setswana kana ka setho ka tlholego ga di a tshwanela gore di nne di le exposed, nna ga ke na problem gore a o apere borokgwe or o apere eng fela ga o apere fela mo go siameng mo e leng gore batho ba tla seke ba gakgamala ga go na le mathata ee.